Is-sur Trevor Zara li ovvjament sinonimu ma kulħadd jaf bih sewwa ġifieri kulħadd xi darba studja xi ktieb ta' Trevor Zara, jiena sirt naf ukoll li inti diżinjajt il-logo ta' l-anja tal-poplu. Snin twal twalilu, snin twal twalilu.
Ma kontx nafa jien ġifieri, però llum ħadd kellimna mhux fuq id-disin tal-logos, fuq il-kitba tal-lirika. Fidejk. Grazzi ħafna. Veru ħadd gost nisma' li l-profs ehm, jitkellem dak id-diskors sabiħ li għamel. Ħadd gost li simgħu u fl-istessin ħadd qata' għax għad ma nistantaw siħod li kull ma kont sanajtina. Ehm, imma ovvjament dejjem hemm xi wieħed jgħid b'mod differenti. L-iktar punt li kont ser insemmi qiegħed fuq nett tiegħi kien dwar li semma diġà il-Profs il-kanzunetta ta' protesta. Din is-sena jiena wkoll kont parti mill-ġurija tal-eliminatorja, minn għalija kien hemm, jekk m'iniex sejjer żball, xi 140 kanzunetta. U meta bdejt nismagħhom waħda wara l-oħra bdejt imma il-kanzunetta ta' protesta li l-Festival tal-Poplu tant kien magħruf għaliha meta beda fis-sebgħinijiet u fit-tmeninijiet. X'sar minnha llum? Fejn hi? Kien hemm xi ħaġa żgħira, imma l-kawża ta' protesta li kien hemm, il-protesta kienet moħbija kaxxa ġo kaxxa ġo kaxxa, isu isu tieħu l-impressjoni minn kitibha donnu qed jibża' jitkellem, ara qed jinqeda b'ħafna mhux metafori għax kieku sbieħ dawk, kliċejiet Kliem li smajnih diġà, espressjonijiet li nafuhom. Tixbihat li xi darba kienu sbieħ imma issa tant indlibsu li ġrahom bħal dik il-libsa li diemet. Il-każi ta' protesta kważi ħassejtha jiena sparixxiet. U din hija ħasra għaliex l-Għana tal-Poplu bħala festival jekk kien dejjem minn ta' quddiem kien proprju bil-kanzunetta ta' protesta. Issa hawnhekk m'iniex qed ngħid jiena li inti b'kaċċa tajba trid tkun bilfors ta' protesta, imma din hi wieħed mill-friegħi li jiena ħassejt li hawn għaġġ kbir għalik, hawn nixfa kbira għalik. Issa r-raġunijiet jistgħu jkunu ħafna, imma żgur li mill-festivals kollha l-iktar li nippretendi u nkun nistenna fuq ix-xwieqa kanzunetta ta' protesta hija Fl-Għanja tal-Poplu. Issa suppost jiena kelli nibda li ngħid illi kanzunetta tajbin għandna ħafna, hawn ħafna. Għandna kantawturi tajbin, għandna kemm min jaf jikteb mużika tajba, imma llum se nitkellmu ftit mhux fuq dak li hu tajjeb, imma f'dak li hu ftit inqas tajjeb u kif nistgħu forsi ntejbuh daqsxejn aktar. Nuqqas illi ġieli nara jiena fil-kanzunetta huwa illi donnhom il-kittieb irid jgħid ħafna, irid idaħħal wisq f'did-daqsxejn ta' kanzunetta, punt illi ovvjament il-Profs diġà tkellem tajjeb ħafna fuqu. Naħseb ikun wisq aħjar kieku wieħed jiffoka, fih ħa nipprova nġib din it-tixbieha, is wieħed irid jitkellem fuq il-belt kollha. Ejjew nitkellmu fuq triq mill-belt. anzi forsi fuq dar waħda minn dik it-triq, jew fuq kamra waħda minn dik id-dar. Hija sabiħa illi niffokaw u mhux nibqgħu ngħidu ħafna fuq ħafna, kif naqbdu tema kultant, u min irridu ngħidu paniġirku sħiħ fuqha, jien naħseb tkun wisq isbaħ meta niffokaw u ngħidu naqbdu punt wieħed u nisfruttaw dak il-punt. U ovvjament inevitaw ħafna il-klixejiet, ġifieri dawk l-espressjonijiet illi qisek malli tisma' l-ewwel frażi taf x'inhu ġej. U din anki fir-rima, eh, ġifieri anki r-rima hawnhekk ukoll. Ħafna drabi kif nara l-kelma ġejjien ngħid ġejja il-quddiem Melissa għax dik ħa taqbel magħha. Jiġifieri nevitaw dawn ir-rimi ovvji għaliex dawn il-konzett jagħmluha tedjanti. Ovvjament, il-kanzunetta kif qal il-profs trid tajt ħafna, imma permess tal-ftit. Fir il-kanzunetta trid tkun profonda, trid twassallek dak li trid tajt, imma bil-ftit. Jiddispeċi li kultant t-konċett li kunu kontra. Qed jgħidu l-ftit permess tal-ħafna. M'għandux ikun hekk. Imma kontra. Irdu irdu ngħidu xi ħaġa profonda, xi ħaġa li tagħmel sens, imma pinzellati. Il-konzett ta' kultant li stħajjela isum eh, il-kwadri tal-impressjonisti. Meta ma kienx itik id-dettal, ma kienx joqgħod imma kien itik l-impressjoni. u mbagħad inti hemmhekk dik l-impressjoni ħa tiffoka fuq fejn l-artist ried jridek tixħet l-attenzjoni. Punt li jiena dejjem nitkellem fuqu, hawn ħakkun daqsxejn tekniku issa hawnhekk, eh? dwar l-aċċenti fil-kanzunetta. Minn għalija, kif li s-sir żball, Bob Dylan kien darba kien qal, If you don't say it, don't sing it. Jiġifieri jekk jiena il-kelma, aħna nafu kull kelma għandha l-aċċent tagħha. Jiena ngħid mara, ma ngħidx mara, l-aċċent qiegħed mela fuq l-ewwel għam mara. Mela għaliex fil-kanzunetta għandi nkanta, inkanta u nismaħħa mara. Għaliex ħallini għandi nismaħħa ħallini. nirrispettaw l-aċċent tal-kelma u dan nittrasformawh fl-aċċent tal-mużika. U b'hekk tiskanta kemm il-kanzunetta tinstema' sabiħa. Issa fl-għana, fl-għana ta' min ngħidu li dawn l-aċċenti nsibuhom mfarrkin il-ħin kollu. Imma donnha fl-għana isa kultant niggustaha sa ċertu punt, jara donnha hija sa karatteristika tal-għana, Mal-konzett ta' l-kanzunetta hija xi ħaġa oħra. Nagħmlu tajjeb illi naraw il-kelma kif inhi, xi drabi d-difett ma jkunx fil-mużika ta' jkun forsi fil-lirika stess, il-lirika tkun għandha aċċent mhux qiegħed postu u dan għadu ma mbagħad jiġi jidher ukoll fil-mużika. L-aċċenti jdejquni ferm jiena u dan nsibuhom ħafna, ta' nsibuhom fin-niet tal-knisja pereżempju, aċċenti l-ħin kollu, l-ħin kollu ħżiena. Idarsuni ħafna dawn. Jiena nħobb nara l-mużika u l-kelma qed jimxu id f'id bla tqanżigħ, b'mod naturali. Il-Prof semma wkoll it-temi. Iva, ħafna drabi l-arti tistrieq ħafna fuq il-kif mhux ix-xiex. Jiġifieri importanti ovvjament is-suġġett li jkollu ċerta kellu ċertu piż, imma mbagħad kif ħa niżviluppah. Ma nafx liema kritiku kien kien qal li t-temi kollha fil-letteratura tad-dinja toqgħod tasarhom jaqgħu taħt xi għaxra jew xi ħaġa hekk insomma n-numru ma nafx kemm. Pereżempju, l-imħabba, il-mewt, id-diżillużjoni, il-biża' tal-qalb, il-vendetta, jiġifieri għandna xi għaxra minnhom dawn. U r-rumanzi kollha u l-letteratura li nkitbet kollha u d-drammi kollha u l-poeżiji b'xi mod jaqgħu taħt xi waħda minn dawn il-kategoriji. Imma li jagħmilha sabiħ huwa proprju l-mod kif tiżviluppa. Jiġifieri, naħseb l-iktar tema li nkitbu kanzunetta fuqha hija l-imħabba. Ma jimpurtax. Ikteb kemm trid fuq l-imħabba, imma issa li jagħmilha interessanti huwa kif ħa tiżviluppa, x'ħa tgħidli ġdid fuq l-imħabba. Jiġifieri il-kif hawnhekk. U dan ukoll inħoss li hemm daqsxejn ta' nuqqas fuqu dan. Il-mod oriġinali, il-mod ġdid, kif tema li smajniha kemm il-darba, imma dal-awtur, dal-kantawtur, dan il-kittieb u min hu, irnexxielu jiżviluppa b'mod tant ġdid, b'mod interessanti. U hawn jorbot ukoll ma' dak li semma l-Prof diġà dwar li nkunu personali. Jiġifieri nagħtu xi ħaġa minn tagħna. M'hemmx għalfejn noqogħdu nħarsu 'l barra. Ejja nirrakkuntaw storja fil-kanzunetta, kemm insibha nieqsa din, nirrakkuntaw storja. Issa storja mhux storja ta' jien naf, ta' Ġaħan. L-istorja tagħna stess, l-esperjenzi tagħna. Ġieli nħoss li kittieb qisu jkun distakkat wisq minn dak li qed jgħid. Qisu mhux qed ħierġa minn ġo fih, xi ħaġa li hu għexha, li hu bata fiha, li lilu ferħitu, li lilu ikkonfondietu, ippreokkupatu. Qisu jkun distakkat minnha. Mentri kemm hi sabiħa meta fil-kanzunetti ħa ndaħħlu l-esperjenzi tagħna, inkunu awtentiċi, nkunu oriġinali. B'hekk tiġi l-oriġinalità għax x'hemm oriġinali iktar minn xi ħaġa li inti messejtha inti u li tafha inti. U hawnhekk forsi għandna l-iktar nuqqas. Dak li jaħdem qed nirrepeti li semma l-Prof skultant, imma nkun ridt inżid xi ħaġa oħra forsi fuqha jew ngħidha b'mod ieħor. Semma l-poeżiji, kemm hija veru din. Għax dak li jaħdem bħala poeżija mhux bilfors jaħdem bħala kanzunetta. Ħafna drabi naħseb illi ma jaħdimx. Sa l-eċċezzjonijiet dejjem hemm ta' jiġifieri bħal f'kull ħaġa, ikun hemm dejjem eċċezzjonijiet. Imma ejjew ma niktbux poeżiji mbagħad nimmużikawhom. Naħseb li mhijiex l-ideali dik. Imma hija sabiħ li jitolgħu it-tnejn flimkien. Diġi li ngħidha jiena pereżempju fit pinġija jiena nikteb il-kodba ta' tfal żgħar u npinġihom jien ukoll. Muġili ukoll saqsuni x'tagħmel l-ewwel it-tpinġi jew fil-kotba taż-żgħar it-tnejn flimkien iridu jimxu għax kultant ngħid ara dil-ħaġa ngħidha isbaħ bl-istampa milli bil-kelma. U l-istess hawnhekk fil-kanzunetta. Hawnhekk inħoss illi wkoll sabiħ li jimxu id f'id u għalhekk semmejt l-aċċenti l-ewwel għaliex jurik li l-kelma u l-mużika qegħdin jimxu eżattament id f'id. U din naħseb tagħmel kanzunetta iktar awtentika, iktar oriġinali u u ovvjament iktar ħa tħalli impatt. Il-konzett ta' żliġeb għandha l-qosor tagħha, mela trid tolqtok mill-bidu. Xi drabi jkollok konziletti li donnhom idumu biex jibdew u tgħid imma x'qed tgħid, meta ħa tasal? Il-kanzunetta fil-qosor tagħha trid tolqtok mill-bidu, mill-ewwel vers, mill-ewwel battuti. Dan bħaċ-ċinema, film tajjeb ħafna drabi jixħitlek xena fil-bidu tal-film illi tgħawdek, li taqbdek, illi inti bla ma trid ħa tibqa' mżammar mas-siġġu tara dak il-film. U naħseb illi hekk ukoll kanzunetta, kanzunetta fl-ewwel battuti trid taqbdek. L-ikbar żball nistgħu nagħmlu u li diżgrazzjatament xi drabi tinduna bih dan, illi naraw x'kanzunetti rebħu fil-festival ta' qabel. Rebħet dit-tip ta' kanzunetta mela hekk nikteb irrid jiena biex nirbaħ. Is-sena ta' wara tirbaħ oħra differenti. Eh, mela hekk irridu nagħmlu. Noqogħdu l-ħin kollu qisu niġru wara l-konzinetti rebbieħa ta' qabel u aħna nimitawhom. Naħseb dana ma jwassalna mkien. U għalhekk jorbot mal-jgħat l-ewwel illi tittoħroġ minn ġo fina, mill-esperjenzi tagħna stess. U mhux nqogħdu nfittxu u naraw x'għamel ħaddieħor jew x'rebaħ u x'ma rebaħx għax donnox il-ġurija di qed toġobhom ara. Tiktbux għall-ġurija. Ikteb għalik innifsek. Ikteb dak li tħobb int, dak li tħossu sinċerament lilek qiegħed jentużjażmak. Eh, ippermettuli ngħid anki għax ma trid nitkellem fuq ix-xogħol tiegħi wkoll. Jien meta jgħidu tikteb għat-tfal ngħidulhom le, jien nikteb għalija nnifsi. Jien nikteb għat-tifel ta' ġofija qabel kollox. U mbagħad xi ħadd oħra jinteressah, naħu gost li naqsam l-esperjenza miegħu. Imma qed nikteb għalija stess. Ħallikom il-ġurija, tagħtux każ. Iktbu dak li intom sinċerament tħossu. Imma ovvjament irid ikollok il-preparazzjoni. U għalhekk nagħlaq bl-appell li għamel il-profs irridu naqraw. Mhux qed ngħidilkom tridu taqraw ta' irridu naqraw. Jien l-iktar ħaġa li nara importanti f'ħajti li nkompli naqra u nitgħallem u jien dem ngħid għadni ma bdejtx, għadni qqas bdejt. Għax trid titgħallem. Kemm hu u dan is-sabiħ tagħha l-ħares xi darba tgħid jiena waqaft, jiena l-iktar li niddejja meta xi ħadd jgħidlek juża l-kelma kittib stabbilit. Stabbilit jiġifieri stabbilit, jiġifieri jekk inti selest kollox daqshekk m'għandekx tagħmel xejn ġdid iktar. Kemm hu sabiħ nibqgħu nfittxu, nibqgħu nesperimentaw. Huma irridu naqraw. Għax il-Malti niftakar kien hemm żmien, għall-grazzja ta' Alla m'għadhiex tinstema' din, kienu jgħidu xejn Malti biex jitkanta mhux tajjeb ta' xi ħarax u jien naf ħmerijiet bħal dawn. Ħafna konzunetti sbieħ għandna xhieda biżżejjed il-Malti kemm hu sabiħ. Imma rridu nkunu ppreparati u rridu naqraw Malti tajjeb biex imbagħad ikollna nagħtu lura Malti tajjeb. Jiena ħa nieqaf hawn.